Johera mag Wuora, jodala mag geno, ago ne Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova olosi thuoloni. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Israel Ler e piny Kayole to kapok wawacho wach moro amora To wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manadi rudhe lela. Chunya odendi jakondo mula erokamano El Gibo. Jehova Shalom Yawe Adonai. We mondo weche ni oyal ka kinde pod nitie. Mi wa weche ni maloyo ai rudhe lela. Mana kuom inges amen. Johera mag wuora jodala mageno. Adhi weyo kodi e ndiko mawuok e Samuel mar ariyo ochiko. Adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Samuel mar ariyo ochiko. Adhi wuoyo kuom ng'a modong' modong' ma kata ka jogweng' ng'iyo to neno kodong', mbesene ka ng'iye to neno kodong', nyiri mane gimielgo kane pod gipon neno kodong', nyako osiepe mane gisomo godo e mbalariany bende neno kodong'. nyaka mon ma notedo godo bende neno kodong' nyaka dala ma notede bende neno mana ka en gima ni kuome mong'ong'ore maler e lela en dong' ka huono wachungo chier mar choke yesu kome koratego ng'at manyalo pudo ng'at idong' e lela to we asom gima ondiki e mumb nyasachwa mapok olo erokamano jehova shalom erokamano adonai mumba wacho thuon wach daudi otimo maber ne mefibosheth Daudi nopenjo niya, dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhod Saulo koso mondo atimne maber? Nitiere ng'at moro monego timne maber kawuono, ng'at modong' mokwamo momoke anete, momoke chong' ma kata seche ma mine notedo nyaka e dala motede, en iluonge kaka ng'at modong', ipenje ni tang'o momiyo mbeseni mane utedo godo nyaka e dalani tinde waneno ka gin gin nyodo ariyo kata adek in ang'o midong' ne ang'o motimore kuomi ji penjore ji pamore samoro kokalo moko nyiero weni nyiero kode kare nyiere wuyo kuom ng'ama odong' yawuoyi mane odhi osomo godo mago bende noseyudo tije gin gi keregi mabeyo kodhi limogi e utegi moko lal ne nono miru ok onyal bedo kode nikech ineno ka en dong' ne mong'ong'ore mbela e lela kawuononi yawa chiko mondo wawuo kuom ng'at modong' molewo ma ji penjore ni ng'ane cha to nodong' kuma nade to iwacho ni mano to kothi gi to kothi dong' gin nobagi gi bado gwang' kawuono wakelo yesu wendo chier mar choke ja galili ma kata ne ng'ato ba kod gwang' mane e bado gwang' miluongo nyinge nang'o wan kod yesu lwanda mumba kona niya e isaya prariyo kod ariyo matino prariyo kod abich chieng'no musumal manogur matek nopudh oko gima kelo dong' johera mag wuora en musumal ma samoro ng'ato ne somo Nyathi ng'ato ne somo, ji ne nikode kod geno, jodala ne nikode kod geno. Sama ji nodhi e sikunde, inene kobedo namba moja. Geno nitiere dala ni wacho niya, ma nyathi ma chieng' moro noywewa, nogol kuom wachongo oko, nous nyaka lowo, ma mama notwe iye, motwe iye matek, mowacho ni nyakwar mani, ma ema chieng' moro noresa, ma ema chieng' moro nogol kuoma chonge dala naka, kawuono ni wuoyi odong', olewo kwamo, Kawuono ne wawacho niya, nitie Yesu geno manyalo pudho ng'ato kama ng'ato kwame, kama ng'ato dong'ieno, ma samoro ng'ato nowuok oko modhi manyo dong' gi lwete, oduogo gi kor gweng' kod pepa bag, olokore anyiero, olokore ase e kor gweng' kawuono ni donge nitiere Yesu manyalo duoko ne ng'ato geno. Samoro en nyar ng'ato nodhi e tedo kamoro, kawuono ni tedo ne noero, olokore kaka nyar ayany nyiere, wawacho ni nitie Yesu manyalo miyo ng'ato geno kama geno norume nitie yesu manyalo duoko geno duong' odogni wendo onyalo pudho musumal mano guru matek nitie gima kelo dong' jera magura nitie gima kelo dong' adhi somo e ndiko maler mar jehova ang'o makelo dong' jasigu nitie manyalo kelo dong' mamiyo ng'ato nyalo kwamo mamiyo wuod ng'ato nyalo kwamo momiyo dala moro nyalo kwamo ma kata ka dalano ero mier moko sudo dhi mbawa dalano en kama nokwame okwame kawuono ne wawacho niya e wuok apar gabich matindo chiko ema dhi somo wuok apar gabich matindo chiko jasikwa nowacho niya sama nyathi ng'ato ne somo sama ng'ar ng'ato nowuok ma nyar ng'ato koro pong' iwacho ni nyathi ng'ani to chieng' moro nokony dalagi iwacho nohande ng'ani to chieng' moro noting'e malo Jasigu nodhi obedo tie aora kamoro ka gichengo par ng'ato. Ne gidhi giromo kamoro otieno moro, okinyi moro, odhiambo moro, dier odiechieng' moro, sama ji ne onge, ka gisiemo dala moro, ka giwacho ni dalani to kiawa. Muma wacho niya, jasikwa nowacho niya, analawgi ma jukgi. Mano jasik wuoyo. gibede wi gode moko kamoro e wi pidhe moko gibede tie aore moko kamoro kama gidhi gibede kamoro e shopping centers moko e tie bunge moko giwuoyo ka gineno wuod ng'ato kowuok e boma gineno nyar ng'ato kowuok e boma gineno nyar ng'ato koting'o nyithinde owacho ni an to gima oduoga kor gweng' ka wenda nitie monego bi ka mondo mi obi onyuoma wasigu nodhi modhi obedo e tie aora kamoro e mas bunge moko kamoro giwacho nitie gik ma wasigu bedo to wacho kawuono ni We mondo waluong Yesu wendo chier mar choke ja Galili osana manyalo lo lweny ne ng'at mokwamo, ng'at modong', ng'at manyiero, ng'at ma piny siyo, ng'at ma piny seyo, madala ger madadong' lile minene. Nitiere Yesu, nitiere Yesu. Muma koda niya, jasikwa nowacho niya, analawgi majukgi. Mano jasigu nigo gadiera, nodwa lawi mojuki. anape mwandugi nyaka gimoro amora mane iloso mane iago ne boma idwano mondo mi ope mondo seche midwa riemb ji e tich seche mitimo ne ji retrenchment to in ema nyingi kwongo seche midwaro mondo mi oriemb nyiri yake tedo in ema gimoro bukra abuka tich akikoni ni dog dalau in ema gimoro timore atima matindo nono kata mana kar, kar tich kanyo ero igoli piyo piyo madhi lorni nyaka dhot maket kifunde mang'eny Jasigu nowacho nadwa lawe ma kata odhi Mombasa, kata odhi Nairobi, kata odhi Kisumo, kata odhi mana Eldoret kuma odhiye no ero, ema dwa lawe ma kete e piny gi tuo ma nyaka pesa ma en tiere go nyuome osiptal pile kod pile. Kawuono ne wakelo Yesu jaduok geno kama geno norume, kata wasigu nolawo ng'ato molingo molingo molawo modiyo piny. Wan kod Yesu wendo, chier mar choke komeko mumba kona e ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode kata jasigu ne lawo ng'ato majuki to kawuono wan kod sibuor yesu ang' nomor matek ma jasigu ang' noringi chuth onyingi yesu ja nazareth obed sigu manade ma jasigu nokelo mar tuo mar dhier mar chong mar asehe ma nyar ng'ato bende onge gima onyalo yudo o oh, wang'eyo yesu manyalo loko nying ng'ato oloko nying sarai Dhako ma ndalone noseniang' moketo mobedo min ng'ato. Ang'o matek ma notemo godo Lwanda motame loyo man kod Jehova Shalom? Rabi nyalo Yesu wanyalo oloko nying Ana mobedo min ng'ato. Nyasachwa nitiere seche mane olemo dala par Ibrahim ka gidonjo ji adek ratiro. Roho maler sirona lerona niya ji adek ma nodonjo e dala par Ibrahim ne en Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, Nyasaye Roho Maler. Wach ni kawuono Jehova lima kama dong'ie ni kama kwame ni wasigu nolawa mojuka moketa piny motiela pinyni Jehova lima. Muma kona niya, jasikwa nowacho niya, analawgi majukgi anape mwandugi matene kata nyathi mane in go jasigudu ane mano mondo doge maram mondo in dala wuobed dala ywak pile kod pile obed dwa alama ka ji neno kowinjo ka mtoka moro biro tiwacho ni mtokano nyaka bed notero liel dala gi joka ng'ane kawuono ne wawacho niya e jokolosai ariyo apar kod ang'wen norucho gima nondiki ma notweyowa gima nade ma jasigu nondikono kawuono ibiro rucho e nying yesu ja nazareth ondiki e jeremia apar ang'wen matindo ang'wen ni kawuono ni agolo nyororo ok e lweti obed nyororo ma jasigu nokelo mar tuo obed nyororo ma nomako inyar ng'ato momiyo ok onyal ting'o nyathi e ijno momiyo kochopo dweche ma kamagi to nondiki ni ijno nyaka lwar piny makome lowo kaka oganda e nying yesu ja nazareth wan kod sibuor mar dhod juda mumba kona e fwenyo abich niya ni en kod ratiro mar ketho kido abiriyo kawuono ni obed kido machal nade mano osendiki e par ng'ato we ywak nitie sibuor mar dhod juda en gi ratiro mar ketho kido abiriyo e nying yesu ja nazareth obed kido mar tuo obed kido mar asem obed kido mar kisoni obed kido mar neko wan kod yesu ja nazareth mano limo wuoyi e piny jogerasi sama wuoyi ne gomo kisungu madongo e liete mag joma notho samoro noromo mana gi jochiende mochiemogo gotieno sama noromo kod yesu geno omuga jakondo mula mane sama wuoyi nochange oromo kod wuoyi molawo e dho yawo higa pradek kod aboro sama noromo kod yesu meja yaye osiptal mang'ongo mane janogonye jela ibiro gony ng'ato sani e nying yesu ja nazareth ibiro gony ng'ato gokinyi e nying yesu ja nazareth ng'ato ibiro gol minyororo sani e nying yesu ja nazareth duong' odogni wendo ber manade wendo ber manade ja galili jasikwa nowacho analaw gi majukgi anape mwandugi kendo anayak gimoro amora madwaro anawuodh ligangana kendo natikgi gi tekona mano jasigu nitie en go gadieri ong'iyo dalau ochengo par mamani owacho ni mae dala ma mistokni osechako donje mitokni kikodok to ka giduogo ka ibiro moye mana oganda mitok ka biro duogo ibiro moye mana marieba mano gima jasigu wacho kawuono wacho niya norucho gi mano ondiki mano tweyowa ondike jeremia pradek matinda boro nabiro turo jok mokete ng'utgi jok momiyo ng'ato dong' momiyo geni ka ng'ato oket jok kuome kata dhiang' koket kuome jok to kama wachne ni diya kanye modiye kokode ni koracham kone modhiye kawuono wawacho niya wamayo gi kifungu wasigu manodiyowa piny manowacho ni biro lawowa ma wuodh ligangla ma tigo kuomwa kaka gihero wabiro tur atunge gi jiremb yesu ja nazareth yesu biro chielowa gi rembo rembe ni kod teko okinyi ma kawuono ja nazareth ja galili morome musalaba watale okiw ji yahudi ondikie fweny adek matin aboro niya aseketo dhote mbeleni ma onge ng'ama biro loro ma kata nowach ni ohandi biro dong' chien onge ng'ama biro loro kata nowach ni tedo ni ok nosudi onge ng'ama biro loro kata nowach ni nyithindi ok nosom onge ng'ama biro loro kata nowach ni tiji biro kethore onge ng'ama biro loro duong' odog ni wendo zaburi praboro gachiel matendo auchiel wacho niya osegolo dheche mag ting' mapek e goka obiro golo dheche mag ting' mapek e goki momiyo ng'ato ywak pile kod pile jeremia achiel matindo chiko wacho niya winji wuod ilikia asemiyi teko mar muko gi pudho gi go piny kawuono ni nying yesu wendo was kawuono jehova miyowa teko mar muko teko ka teko mag tuo teko ka teko mag dhier teko ka teko mag chong teko ka teko mag asee kawuono ni Jehova Shalom e moyie kawuono ni nomiyo wateko mar muko gi pudho gi go piny e nying Yesu ja Nazareth Mathayo apar gabich apar gadek wacho ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudho oko kawuono ni gik momiyo wadong' chien wacha wacha ni Jehova pudhna kawuono obed gima nade momiyo dalawa omoko Jehova pudhna kawuono Isaya prabich gang'wen apar gabiriyo wacho niya onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kata olose gotieno kata olose gokinyi kata olose dier otiyo odhiambo seche kata ka ng'ato onge onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi mano olosi mondo mi dog chien ok ni dong e nying yesu ja nazareth iber ja galili chunya odendi wendo jeremia prariyo gadek matindo prariyo gochiko wachone mokwongo wachna chalo mach ochalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo kaw majno kawuononi chiel kodo dalau chiel kodo nyithindi chiel kodo andi chiel kodo chiegi chiel kodo churi kawuono chiel kodo nyaka kamidake wach ni jehova shalom wach ni chalo mach wach ni chalo nyundo an wanabar godo dier ma dalawa an wanabar bar godo nyaka gik momiyo wadong' e dalawa kawuono wach ni machalo nyundo bang' nobar matindo tindo ma dalawa dong' thuolo e nying yesu janasarem zekaria ang'wen matindo abiriyo wacho niya kata ne thagruok momako zerubabel chalo gi gode to anapiegi ma gichal kod pewe e nying yesu janasaret kata chandruok momaki mewa momi nyieri ni onge nyathi ma iseting'e tiendi bende iwuoyo kuomi kamoro amora midhiye ineno ka ginyieri chandruok ma in go kata oromo gi gode jehova biro pieye mochal kod pewe e nying yesu janasaret Pok odeko mondo ruodhwa olok nying ng'ato, iluonge name changer, iluonge story changer. Noloko nying Jakobo kone ni wuod Isaka kawuono ok chak iluonge ni Jakobo, iluonge Israel ng'at mogwedhi. Oloko nying Josef ma wuod Jakobo, igole e jela kindaro wiye. To seche mano dhi ir ruoth, o Jakobo Josef oduogo korwakne lep ruoth. Elela kawuono wachne Jehova, lok nyinga ruodha lok nyinga joma nonyiera higa mokalo ka giduogo yuda higa ni iyud ng'a mopogore iyud ohala mopogore iyud nyithindo kanie oda iyud kan gi e oda sacha iber ruodha iber manare biro locho biro locho ne ng'amo yie mika abiriyo matinda boro wacho ni wasika Weuru nyiera kata ka minena lwarie ni Jehova pod biro mana ting'a malo. Jehova pod biro mana loko nyinga. Jehova pod biro mana miya kara. Abende chieng' moro ka ji dhi arus, abende abiro bedo mana gi jaoda ka mako godo lweta. Wasika weuru nyiero. Nitie Jehova ma jalok nying. Nitie Jehova ma jatim ne ji ng'wono. Nitie Jehova ma japar joma kwamo. Nitie Jehova ma jasir joma kwamo. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni ja Galili. Duong' odog ni Nyasaye mar polo. Duong' odog ni ja Nazareth. Jeremia prang'wen gochiko matindo apar kod ochiko we asom gi mondiki e muma mar nyasachwa jehova mondo mi duong' anabi mana ka sibuor mochomo lek moloth kowuok e bungu moyugno manie genga ora jordan kendo anami jo-Edom muomre gi ng'wech kaa e pinygi. Bang'e ng'at mayiero notel norito ogandano. Jehova wacho niya, sa modwa gwedhi, obiro muomore kaka sibuor. Mano Jehova El Gibo. Sa modwa ting'o dalau malo, onge ng'ama noket ne road block. Obiro muomore kaka sibuor. Mano Jehova Nisi, Nyasachwa ma nyinge ng'eny. Sa modwa ting'i malo, obiro muomore ka wasigu kia. ma nyaka nyako mane owach ni ok noting' nyathi ibiro neno ka embo e nying Yesu ja Nazareth. Oh, japuonj ibiro muomo kaka sibuor, ibiro ting'o nyathi e lela. Merwa bed kod chir, nitie Jehova ma jaduok geno kama geno rume. Sama nodonjo dala gi Lazaro ma Jabethania, oyudo ka nduru kod ywak opong'o pacho. Sama Yesu nodonjo, Manuel owacho ni goluru kidi, ma kawuono ni kidi manodino ne ng'ato igolo oko. Mar ariyo wacho niya, goluru gik monal kuom Lazaro, gimoro amora mane onal kuom ng'ato, kawuono ibiro gole nying Yesu ja Nazareth. Mohala nodong thuolo, maigi nodong thuolo, matendo nodong thuolo, madag nodong thuolo, mohala no ee Yesu ting'o malo. Duong' odog ni wendo. Owacho Isaya prang'wen kod abich ne ruoth Kuros. Owacho niya, abiro piyo gode mogangore man mbeleni, kawuono abiro mako badi ma korachwich O oh, Jehova mar polo, we mondo omak bade ma korachwich, bad ng'ato ma korachwich. Wacha wacha ni Jehova mak bada. Jehova onge gi ng'ama dimak bada. Ruoth mak bada kawuono. Mak bada ma korachwich mondo alo wasigu mochung' e mbelena. Jehova mak bada kawuono. Ratego mak bada kawuono mondo alo wasigu mochung' e mbelena. Jeremia pradek ariyo pradek abiriyo. Mumb Nyasachwa wacho niya, duong' odog ni Adonai, Ebeneza, El Gibo. We asom gibondiki. an ruoth nyasaye ma nyasachi ji duto kendo onge gima nyalo tama timo onge gima nyalo tamo jehova timo wachne ni ruoth kawuono ayudo oda jawar kawuono dalawa iting'o malo jehova tija kawuono ichung'ie sani ohanda iting'o malo jehova ok lorna dhoot nyasacha nyithinda somo An bende nyithinda nyaka dhi e mbalariany chieng' graduation mondo ane nyithinda kata dalana okwamo mano odong'. To Jehova ijalok nying kaka niloko nying Jakobo, lok nyinga kawuono kaka niloko nying Josef, lok nyinga kawuono kaka niloko. Oh Jehova, Ruth wan godo. Oh Jehova mar polo, mano oloso Ruth. kawuono ni mobedo kama nofule oduma mane ofule cham mobedo nyaka mikach wuon puodho mano jehova ma jagol jochien kokelo mbele ochako dhi oloko nying esta ma nyathi kich moketo mobedo mikach ruoth en ang'o mane otemogo lwanda motame loyo pok odeko mondo jehova otim ne ng'ato ng'uono kawuono pok odeko onge gima tamo jehova timo oo wadhi kodi e lamo muma wacho niya iseloko kuyo mane an go odoko ilo bende iselonyo lepa mag ywak imiya lewni mag mor mano nyasaye mwadhi kulore ne gokinyi madhi loko nyingi malok lepi malok ngimani malok nying dalau malok nying ohandi en mwakulore ne ting' badi gokinyi mondo walam nyasaye maduong' iber manade chier mar choke duong' gi pako dog ni jakondo mula erokamano kuom paro nyathi sikulni erokamano kuom paro mamani Erokamano kuom paro jaduong'ni. Duong' gi pak odog ne ratego. Erokamano kuom paro kanisani. Erokamano kuom paro kuom jodolo ni jai ruodha. Chung' kodgi ruodh lela. Roho maler osir gi Kristo mar polo. Mana kuom nying Yesu. Amen. Johera mag wuora jodalo mageno. An ma wuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Roho en ler e piny Kayole. Namba na madang' iyudago en 0733

aye to 705376 mari jehova ma jasir joge ruodha ma jachung' kod joge ndalo duto ochung' kudo jora mag wuora osiru ndalo kod ndalo amen